Kienet kelma żejda u ma kinitx kelma. Il-ħmir reġgħu bdew jinħqu kemm jifilħu u qalulu, Ħares hemm fuq! Ara, hemm waħda minna fis-saqaf! Ħadd minnkom m'hemm hemm fuq? Għajnejn kulħadd għal waqt wieħed twil waqfu fuq il-pittura ta' Ġużeppi u Marija u Ġesù rekbin fuq il-ħmara. Il-prelati tmeżbżu għaliex fuq kollox hemm fuq kien hemm annimal mara. Insomma, xi tridu għal prelat ewlieni li beda jaqta' qalbu li jirnexxielu jibgħathom 'il barra? Inkellmu lill-isqof, reġa' qal il-ħmar mexxej f'isem kulħadd. Xi tridu tgħidulu? qal l-istess prelat mistħi minn kulma kien qiegħed ikollu jgħid. Li għandna ngħidulu, se ngħiduh lilu! reġa' qal il-ħmar mexxej, din id-darba b'leħen qawwi. Lilu biss irridu nkellmu, tennew il-ħmir b'leħen wieħed. Il-prelati tal-katidral fehmu li ma kienx hemm aktar x'jagħmlu. Wieħed minnhom kontra qalbu daħal ġewwa, u l-ħmir fehmu li kien mar biex isejjaħ lill-isqof. Għaddiet siegħa. Kulħadd jistenna. Imdorrijin nistennew fix-xemx u fix-xita, gengmu l-ħmir. Ħajjitna nistennew lil min hu importanti aktar minna, qal wieħed minnhom. u kienet il-fehma tagħhom ilkoll. Imbagħad deher l-Isqof, liebes bħall-oħrajn u aktar, b'kappa ħamra twila twila tkaxkar mal-art. F'tarf il-kappa kien hemm żewġ subien jaqbduha u jitilquha minn truf kif ikun jaqbel. Kien hemm ħarsa ta' stmerrija u stagħġib fuq wiċċu. Din hi d-dar t'Alla, u hi għall-bnedmin biss. Imissni nibgħatkom lura fl-istalla, imma sa nismagħkom xorta waħda, qalilhom. Ġejna biex nagħrfuk li issa xbajna naqalgħu swat u nbatu uġigħ fil-festi tiegħek. Ġisimna kollu ġbenġil, kollu xokkijiet, Uħud minna mietu wkoll minħabba fil-festi tiegħek, u fuq kollox inti qatt ma qbist għalina. Issa daqshekk, ingħaqadna bejnietna u fostna għandna solidarjetà unanima, sħiħa. Ara x'se tagħmel! qallu b'leħen sod u mgħaddab il-ħmar mexxej. Intom qaddejja tal-bnedmin. Inħlaqtu biex taqduh f'kulma jkun jeħtieġ, qalilhom l-Isqof. Jien rajt tal-bnedmin u mhux tal-bhejjem u tal-ħmir. U fuq wiċċu kien hemm ħafna ironija u l-prelati jinfqgħu jidqu. Aħna sħab tal-bnedmin, mhux qaddejja tiegħu. Aħna bħalkom inħlaqna minn Alla wieħed, is-sokk tal-ħmar mexxin. Taf, huwa r-reliġjon ukoll, qiegħed nara. Għallimni, għallimni, mela, mela le? Forsi nitgħallem xi ħaġa minnek u minn sħabek! qal l-Isqof, waqt li nfaqa' jidħaq, u dar lejn il-prelati sħabu biex jidħqu miegħu huma wkoll. Aħna għandna jeddijiet li tahomlna Alla, u int għandek id-dmir li tiddefendina. U ma tħallix li ninħaqru aktar fil-festi tiegħek, U mhux fil-festi biss. In-nies tiegħek jaħqruna s-sena kollha. U int qatt ma widdibthom. Issa żejjed! qabeż wieħed mill-prelati tal-katidral. Taf ma' min qiegħed titkellem? L-ironija tal-prelati tbiddlet f'għadab u f'qilla ħin bla waqt. Jekk tħares hemm fuq, lejn is-saqaf, tkun taf kif stmana l-Mulej. Kienet waħda minna li saħħnitu fil-għar ta' Betlem? U kienet waħda minna wkoll li ħaditu minn Betlem għal Nazaret? M'għandniex minn xiex nistħu. Kieku mhux għax intom tinsuna, tbaxxuna u taħqruna. Hm, inti ħmar edukat ħafna milli jidher. Tafha ġmielha l-Bibbja? Hi hawn dħalt f'xi setta reliġjuża? Qallu l-isqof u l-prelati kollha infaqgħu jidħqu, iżda mhux mhux ħafna. Nafu iżjed minn hekk! Għallimna mela, għallimna! reġa' l-isqof. Nafu wkoll li kontu intom li tlabtu l-mewt tiegħu u sallabtuh, kontu intom li m'ammintux li qam mill-mewt. Ma nistax nieħdok bis-serjetà jekk tibqa' tgħidha l-ħmerijiet. Taf minn fejn hi ġejja l-kelma ħmerijiet? Ġejja mill-kelma ħmar. U l-prelati kollha reġgħu nfexxu jitqu. Titqu għax ma fhimtu xejn u għax qlibtu kollox ta' taħt fuq. Insomma, għednielek li m'aħniex se nħalluk taħqarna iżjed. Fil-misraħ quddiem il-Katidral kienet diġà nġabret folla kbira. Is-sidien tal-ħmir kienu hemm, imgħaddba ħafna u mistagħġba b'li ġara, iżda ma kienu mħassbin xejn. Kienet prasfura oħra tal-ħmir, li minnhom kienu jsiru ħafna. Din kienet l-aktar waħda divertenti. Is-sagristan kien ilu li sakkar il-katidral biex ma jidħol ħadd u għalhekk ir-raħlin kienu fix-xwiek jistennew kif se tintemm il-praspura. L-isqof sema' l-għata n-nies barra l-katidral. X'qiegħed jiġri hemm barra? staqsa lis-sagristan. Inġabru s-sidien tal-ħmir, Eċċellenza Reverendissima, Ilkoll imgħaddba imma mifqugħin bid-daħq ukoll. Qegħdin jistennewk tibgħat il-ħmir 'il barra. L-Isqof ħa r-ruħ. Il-folla kienet miegħu. Qegħdin nistennew deċiżjoni mingħandek u trid tkun favur tagħna. M'aħniex se ninħaqru iktar, reġa' għajjat il-ħmar mexxej. L-Isqof fehem li issa l-qagħda kollha kienet saret kummedja waħda. M'għandix xi ngħidilkom iżjed? X'se tagħmel? staqsieh il-ħmar mix-xejn. Staqsi din il-mistoqsija lilek innifsek u lil sħabek. Li kont minnek kont immur lura f'posti. Id-deċiżjoni tiegħi ħadtha. Kollox jibqa' kif inhu. Jaqblilkom tmorru lura minn fejn ħrabtu. Il-ħmir bdew jinħqu. Tkeċċina biex nibqgħu ninħaqru? Jien rajtha l-bnedmin u mhux tagħkom. Morru għand il-politiċi, forsi jaqbżu għalikom huma. Il-politiċi ma jaqbżux għalina għaliex jitilfu l-voti. Int għedtha. U inti ma taqbiżx għalina għaliex titlef l-appoġġ. Int għedtha wkoll. Għand min fadlilkom tmorru? Il-Mulej fuq in-naħa tagħna. Mela morru għandu! Mhux int titkellem f'ismu. Int għedtha, u jien qiegħed ngħidilkom biex titilqu 'l barra minn hawn. Imma m'intix titkellem f'ismu kif imissek, qiegħed titkellem kif iriduk in-nies. Għalhekk qatt ma ddefendejtna. L-isqof għolla leħnu u ordna, Iftħu l-bibien tal-katidral u ibagħtuhom lura għand is-sidien tagħhom. Hemm posthom! Il-ħmir bdew jibħku kemm jifilħu, imbeżżgħin iżjed minn qabel li issa se jinħaqru aktar. Min jaf x'hemm lest għalina issa, l-għas-sidien tagħna jsiru jafu x'għamilna. L-aħwa! qal il-ħmar mexxej lil sħabu. Kif bsart mill-bidu, bla ma għedtilkom, ħadd mhu magħna, ħlief il-Mulej. U l-Mulej ukoll spiċċa ħażin f'idejhom. Ma jgħoddx aktar! M'hemm x'nagħmlu iżjed. L-affarijiet m'għadhomx kif kienu f'Betlem u f'Nazzaret. Nittamaw li bi tbatijietna fl-aħħar immorru l-ġenna. Il-Mulej biss fuq in-naħa tagħna u m'għad għandu ebda saħħa fuq dawn in-nies. L-ogħla liġi għal dawn in-nies hija l-liġi u mhux l-imħabba. Huma ħatfulu s-setgħa minn idejh u issa l-poter f'idejhom. Il-prelati tal-Katidrali nfexxu jidqu kemm jifilħu. Issa għandna wkoll it-teoloġija tal-ħmir. Il-ġenna għalina biss ħmir. Barra, hemm min qed jistenniekom, qalilhom l-Isqof waqt li għamel sinjal lil sħabu biex jidħlu ġewwa. Demmgħa kbira qatret mill-għajnejn ta' Ġesù riekeb il-ħmara. hemm fuq fil-qputtura tas-saqaf, u ġiet dritt fuq ras l-Isqof. L-Isqof għolla idu u mesaħ rasu. Is-saqaf qed iqattar, qal, hemm bżonn nirrestawrawh. Dik pittura famuża.